ac yn yn teimlo bod 'na ddigon o o swmp yna i gyfiawnhau cyfrol fanwl oedd yn edrych ar fynnoedd cyfia- mynyddoedd cyffuriannol y sianel. Dim ond yn cyfnod um, cyn i'r sianel ddechrau darlledu, um, felly mae'r cyfrol yn edrych ar ddigwyr ar, ar y 70au a'r 70au rhywfaint ar y frwydr, jyst er mwyn cyd-destun i'r drafodaeth sydd yn dod wedyn. Ac wedyn mae'n dechrau mewn gwirionedd yn Cymru um, 1981 a dechre paratoi ar gyfer yym dechre'r Anrhysiol Sianel. Yym a wedyn mae'n mae'n mynd wedyn ac yn adrodd yr hanes hyd at ddiwedd 1985. Pryd yym adolygu dy sianel yym fel rhan o'r cytundeb neu fel rhan o'r yym o'r yym fe fe roddwyd i'r i'r genedl i ryw radde o'r sianel am dair blynedd ac wedyn cyfnod i adolygu

bod yn gwbl briodol bod astudiaeth gynhwysfawr yn cael ei ddringo cyn i anecdodau a hanesion lled gywir cael eu trin fel ffeithiau. Felly, pa fath o anecdodau a hanesion lled gywir oedd yn un o Richard Lled?

gohebiaeth yym o'r ardal gohebiaeth yym Gronw Daniel yym a ac wedi mynd nôl i i i gyfweld â'r unigolyn oedd yn rhan o o sefydlu'r sianel ac o'n i'n teimlo felly bod angen mynd ati achos pan o'n i'n mynd ati i edrych ar y cyfrolau yn edrych ar hanes darlledu yn gyffredinol so ddrwg y deunydd lle ma' brawddeg

Ch'mod mi o'n i yn teimlo falle bod 'na bod 'na falle anecdode yn yn mynd o gwmpas i mi, yn enwedig ynglŷn â perthynas Esgobaeth a HTV yn benodol falle'n fwy na neb arall, felly o'n i'n wyddys iawn i edrych ar bethe yym oedd yn rhoi mwy o sail ffeithiol i'r i'r drafodaeth, yym achos o'n i'n teimlo falle bod

Yym ac felly mi fydd yna oedi mawr yym rhwng yym Guildford yn 74 a wedyn 79 a 80 pan fydd dim ond pethe fel yy fel y deutha nhw efo efo yym y llyw- yy Llywodraeth yn newid 'i meddwl yn 1979 a wedyn ddim bod yn bygwth yn bygwth. Felly yym mi oedd mi oedd 'na gydsyniad llywodraethol yn sicr ond mi oedd 'na lot fawr o oedi ac felly yn ystod y cyfnode yna o oedi mi oedd ITV yn meddwl falle gallen nhw ail berswadio yn Llywodraeth i roid y sianel iddyn nhw hefyd felly pob tro ar hil y drws yn agored mi oedden nhw'n mi oedd HTV yn yn troi nôl i ryw radde at yr agwedd honno bod nhw eisiau i'r sianel gael ei ei defnyddio neu cael ei rhoi at lefydd ITV. Wrth gwrs yr hyn dwi'n gofio'n iawn oedd yr yy y ddadl yma a ddyle rhaglen y Cymraeg fynd ar un sianel yy Jac El Jac El Williams ar un ochr yy a a a nid fe'n unig Yym, fe ges i syndod a gweud y gwir, ro'n i'm yn cofio yy fod Eiryn Ogwen Williams ei hun ar ochr Jagel!
Fe oedd o'n gyfnod yym yn sicr yym fel falle oedd o'n gweld achos y y y cynllun fydodd yy bod y rhaglenni Cymraeg wedi mynd yym i symud o ITV un i'r ITV newydd, petae ITV wedi ca'l yy yr ail sianel ond wedyn bod rhaglenni Cymraeg Ydyn ni'n cael ei dosbarthu ar draws gwasanaethau bbc? Yym, pwy ni oedd yn yn gweld rhinwedd hynny ryw radde o meddwl am gyfnod yn, yn gweld bod na... Ond falle, dwi'n meddwl hefyd falle bod Eirin, um, ddim eisiau rhoi geiriau ni, yn, yn, rhoi geiriau iddo fo, ond dwi'n meddwl hefyd falle bod o'n rhagweld, mi oedd gymaint o oedi'n digwydd, um, y bydde fo wedi bod yn, um, y petai ni wedi gallu cael rhaglen, mwy o raglenni Cymraeg ynghynt trwy wthio ddadl bod ni'n gallu dosbarthu nhw ar draws dwy sianel, um, mi oedd o'n awyddus, oedd, mi, mi oedd o'n yn gwthio'r ddadl yna hefyd. Felly mi oedd, mi oedd sawl person yn rhan o'r ddadl honno, yn sicr.
Ac oedd sôn ar y dechrau uh, faint o oriau darlledu, oedd e'n bimp yr ugen yn doedd yr wythnos, a, a hwnnw wedyn yn cael ei Elin Tegau Hughes uh, yn sôn am un awr ar ugen, dyna fel oedd hi? Yym, mi oedd yr yym Pwyllgor Seneddol yn sicr yn yn ar y dechrau yn argymell bod angen i wasanaeth ddechrau ar lefel yy isafswm o 25 awr yym yr wythnos, ond yym tua uge- ugain, un ar hugain o oriau'r wythnos dechreuodd yym y gwasanaeth Hesper Drug. Felly mi mi wrth i'r p- yy yy Pwyllgorau Seneddol fynd rhagddynt ac wrth i un fynd i'r nesa', mi oedd mi oedd y cyfyngder ariannol yn yn mynd yn fwy ac yn fwy o o o fugan i ryw raddau ac felly mi oedd yym Mi mi oedden nhw'n cwtogi nifer yr oriau ac erbyn ym pwyllgor ym Trevelyan Litlers dwi'n meddwl y fe gofiai mi oedd o wedi dod reit lawr ym yn llawer is ym achos mi oedd mi oedden nhw'n awyddus bod y gwasanaeth yn cael ei sefydlu ar dir a a a'r seiliau cadarn yn hytrach na bod nhw'n trio dechrau ym a bod yn rhy uchelgeisiol fel oedd Teledu Cymru wedi gwneud nôl yn y yn y chwedegau bod nhw'n bod yn rhy uchelgeisiol ac wedyn bod y peth yn methu. Felly mi oedd, mi oedd y pwyllgor hwnnw wedi argymell um, bod o'n dechrau ar lefel llawer is er mwyn gallu dechrau'n hynt. A wedyn fel bod yr adnoddau'n gallu cael eu datblygu'n araf deg, bod y dalent, bod y dalent yn gallu um, ymddangos i ryw raddau bod y cynhyrchwyr annibynnol yn gallu dechrau um, a gwerthu'n cynyddu'n araf deg. Um, ond felly, ie, mi, na, mi, mi nath yn llawer yn ychydig yn is nag oedd yr, yr, um, wedi fwriadu yn y pwyllgor cwch y pwyllgor.
Wel, mae'n, mae'n syndod faint o bwyllgorau fuodd, ynde, a'r holl bwyllgorau 'ma, a'r adroddiadau wedyn yn cael eu cyhoeddi, oedd yn bodloni'r ymgyrchwyr a gweud y gwir, yn doedd e? Mi oedd Crawford yn, yn benodol wedi yym ll- yym llythytheirio'r ymgyrch, yym mi oedd Cymdeithas yr Iaith yn, yn ei yym yn ei yn yn ei rhedeg achos mi oedd mi oedden nhw'n teimlo bod nhw wedi ennill y frwydr achos mi oedd hi'n cynnig popeth i ryw raddau, oedden nhw wedi bod yn rhoi dim bron dim pob peth ond yn agos iawn. Felly mi oedd, mi oedd na deimlad yn Ninas Aeth Pedwar pan yn gyhoeddi'r twll bod, bod, bod y, y sianel wedi hennill, ond i, i roi i, ma, a wedyn um, dyna pryd wedyn oedd y, y prosesiwn ail gynnar, pan oedd yr, yr, y teimlad bod yr oedi wedi, wedi mynd, mynd trapdo'n rhy hir, um, a mi, mi oeddwn yn teimlo bod yr, y Llywodraeth yn osgoi falle edd, edd, eddfu ar, ar, ar, ar, ar mater. Felly mi oedden nhw Wedyn mi oedd yr ymgyrch yn ail danio. Yym ond yn sicr mi fuodd Crawford yn benodol yn yn yn ddigon i i pyllu'r fflam yn sicr yn yn yn efo'r ymgyrchwyr.
Agwedd y bbc wedyn, wel 'yn ni ni'n gwybod pam fo' nhw isie yy y sianel yn benodol ar gyfer rhaglenni Cymraeg achos wrth gwrs o'n nhw'n o dan Oes-e, ond o'n nhw yn y du Gymraeg, oedd y rhaglenni Cymraeg oedd ar y y bbc yr adeg honno wrth gwrs yn ew o'n nhw'n cael o'n nhw'n cael yy o'n nhw'n cael eu beirniadu o'n nhw'n cael eu condemnio'n hallt yn oedden nhw felly dyna pam oedd y bbc mewn gwirionedd o blaid yy Sianel Pedwar Ec ynde? Yym yn sicr mi oedd yym ma- ma' Alun Roberts yym es i gyfweld ag Alun ac oedd o'n cofio'n glir iawn ynglŷn â lly- nifer Helaeth o lythyrau oedd o'n derbyn yn wythnosol yym yn yn de- yn cwyno ac dyma ydy'r dy- dyfyniad ydy bloody Welsh programmes oedd yy mi oedd y llythyrau ma'n dod yn cwyno am y rhaglenni oedd yn ymddangos yn yr yym yn yn tarfu ar y rhediad. Yym nes i neud rhywfaint o ymchwil i weld faint oedd y gynulleidfa ddi-Gymraeg yn ei golli ar yym yn ei cholli yym arni. 'di hynny ddim yn ymddangos yn y gyfrol ond yym mi oedd yy rhywfaint o raglenni yym yym plant, mi oedden nhw'n gallu, ac fydd falle rhaglenni yym mwy lleol mewn ardaloedd eraill, ond dwi'n meddwl mi oedden nhw'n teimlo w- pan oedd y rhaglenni Cymraeg yn ymddangos, mi oedden nhw'n teimlo falle bod nhw'n colli allan ar rywbeth oedd yn cael ei ddangos dros y ffin, fydde wedi bod yn berthnasol iddyn nhw. Yym, ac felly dyna, mi oedd o'n cymryd cynddeiriogi gwylwyr. Ac yym, i ddangos faint yym oedd hynny'n yn yn cyndr- cynddeiriogi gwylwyr, yn 1984 wedyn pan oedd yym y rhaglenni Cymraeg wrth gwrs wedi trosglwyddo i Esbyd Rec, a mi gynhyrchwyd nifer o ddramâu hirion neu ffilmiau yym rhagorol, un yn enwedig o'r enw Penyberth yn 1984, dach chi'n meddwl falle bod wedi cael ei ddangos yn yym yn y sinemas neu efo Cymdeithas yr Iaith wythnos yma, ac yym mi oedd yym mi ddangoswyd honno ar y bbc gyda is-deitlau, a mi gafwyd yym res o gwynion eto yym yn 1984 pan ddangoswyd honno wedyn. Felly mi oedd mi oedd teledu yn rhywbeth oedd yn annog pobl pan oedden nhw'n teimlo bod nhw'n cael eu... bod nhw'n colli ar rhywbeth yn y Saesneg, mi oedd pobl yn barod iawn i sgwennu ac yn barod iawn i blino fe? Wel, wel, dwi yn mynd i ddweud bod pethau wedi gwella rhywfaint, beth bynnag gallwch chi'n meddwl am y gwyllt, yn dweud, uh, a'r is-deitlo, mae ma, ma nhw o'r diwedd felly wedi derbyn. Uh, agwedd HTV, wrth gwrs, yn fasnachol, yn ymwneud â'r materion ariannol uh, yn fwy na dim byd arall.

fendithiol i ryw raddau fu tystiolaeth HTV o blaid SPDREC. Hynny ydi, mi oedden nhw yn mynnu bod angen i SPDREC gael arian digonol. Wrth gwrs, mi oedd hynny yn dacteg eitha' hunanfyddiannol hefyd, achos mi oedd o'n... os oedd SPDREC yn cael arian teg, mi oedd HTV hefyd, wrth gwrs, yn gallu cael arian teg am y rhaglenni a byddan nhw'n darparu i SPDREC. Ond yn sicr, dwi'n meddwl bod 'na ddiolch i HTV yn hynny o beth, yym, eu bod nhw wedi bod yn trafod ffigyrau Yym teilwng ar gyfer y sianel achos mi oedd mi oedd 'na ma' 'na ma' 'na un yym un drafodaeth oedd sy'n sy wastad yn gwneud i fi wenu mi oedd yym mi oedd rhywun yn gofyn cwestiwn i yym Ron Wordley o yym I- yy o HTV ar y pryd ac yn gofyn ma' rhywun wedi deutho ni y gallwch chi redeg yym es- yy y sianel Gymraeg am 1.5 miliwn y flwyddyn ac oedd Ron Wordley wedi deud 1.5 miliwn yr awr fedra i ddim dadlau gyda fo ond dim 1.5 miliwn y flwyddyn, a fe frachuchwyd ym LUABC a yr aelodau'r pwyllgor, achos oedden nhw wedi teimlo y gellid gwneud y rhaglenni ma'n rhad, neu dyna dyna oedd eu hagwedd nhw i ryw raddau, ac felly yym mi oedd a a mi oedd HTV yn dach ch'bo' yn mi oedden nhw bob tro oedden nhw'n mynd nôl at y pwyllgor yn rhoi ffigyrau ac yn deud wel ma' ma' Channel 4 yn debygol o gael hyn, ac felly ma' rhaid i SPDRAC gael hyn, 'di hi ddim yn costio dim llai na chi- i ni gynhyrchu rhaglenni Cymraeg na mae'n costio i Channel 4 wneud rhaglenni Saesneg. Felly, yn sicr, mae 'na ddiolch iddyn nhw am hynny, achos cyn hynny mi oedd 'na lot fawr o ffigyrau gwirion yn cael eu trafod yym mewn cylchoedd tebyg i hynny. Yr yym oedd yr Aelodau Seneddol Torïaidd Cymreig yn dadle nad oedd 'na ddigon o siaradwyr Cymraeg i gyfiawnhau sianel gyfan i'r iaith Gymraeg, ynde. ac oedd Ioabse hefyd yn, mae rhaid i mi ddweud, yn elyn, yn doedd? Oedd, yn sicr, a dwi'n, dwi'n siŵr, i ddechrau, mi oedden nhw, pan mi oedden nhw'n cefnogi yr syniad o sianel Gymraeg, yr hyn oedd gennyn nhw mewn, yym, mewn, yym, golwg i ryw raddau oedd oedd i arddel y rhaglenni Cymraeg o'r rhagle- o'r, yym, sianeli Saesneg, felly bod, bod 'na Saesneg di-dor ar bbc Un Cymru, Saesneg di-dor ar bbc Dau a Saesneg di-dor ar ITV. Ac felly, dach chi'n gwybod, dach chi'n gallu deall hi i ryw raddau wedyn, dadl Jac, Jac Bell. Yym, mae gen, mae 'na ddyfyniad i dad yn dweud, yym, dim ond y naïf, y mwya naïf o, yym, o blant Cymru fydd yn, yn meddwl bod gan Dafydd Iwan a, yym, Leo ap Zi yr un un, yym, nid pan mae Leo ap Zi yn cyfleidio Dafydd Iwan, mae rhywbeth felly, di'r dyfyniad.

Ysbrydir y gyfrol yn swmpus a gwerthfawr yn Ab Argynfor. Yym, ymgyrch ar lledu yn fachyn i Gwynfor i ail-fywiog'r mudiad cenedlaethol trwy ymddygiad. Hynny yw, o, mae'r llys yn dadlau, wrth gwrs, bod Gwynfor, yym, fel se fe eisoes wedi penderfynu, uh, ail-fywiog'r mudiad cenedlaethol, uh, ond oedd hwn yn fachyn iddo. Yd- ydy a dwi'n yy d'ch'mod dwi'n wna i ddim anghytuno gyda Rhys yn hynny chwaith, mae o'n... Dwi'n sicr yn yn yn yn yn gallu gweld hynny. Yym o- ond mi oedd n- mi... er ei fod o'n fachgen falle mi oedd o'n gwbl allweddol ar gyfer y y frwydr ddarlledu. Mi oedd yym heb yr 'sgogiad yna, heb yr yr

Felly, dwi'n meddwl bod hynny'n arwydd o pa mor angenrheidiol i ryw raddau oedd. Dwi'n meddwl y bydde... gall- y gallent frwydr darlledu wedi cipni ymlaen yn gymharol ddigyfeiriad yym oni bai am yr ysgogiad yna gan Gwenfro. Yym chimod, dwi... yn y gyfrol dwi'n sôn am gwpl o bethau eraill oedd hefyd wedi gwthio'r yym y Torïaid at newid i i meddyliau eto. Yym ond yn sicr yym dwi'n meddwl heb heb yr penderfyniad yna gan Gwenfro fydde fe ddim

A dyma'r gêm arall y treigl doeth oedd yn ofnadwy o glyfar oedd bod nhw wedi mynd yna i berswadio'r Llywodraeth mai ennill urddas ac nid colli urddas mae pobl sydd yn yn newid y meddylia oherwydd bod nhw wedi clywed dadleuon sydd yn gryfach yym a felly dyna yym oedden nhw yn aethon nhw i wneud oedd oedd m- yym mi oedd mi ma' mi o- ma' 'na gyfres o lythyrau rhwng y treigl doeth yym mewn casgliad yn y Llyfrgell Genedlaethol. yym a chi'n dechre ca'l teimlad yym fyn 'na ynglŷn â yy yy iddyn nhw strategaethu i ryw radde sut fydden nhw yn yn mynd ati i berswadio Llywodraeth a dyna oedd eu prif arf nhw oedd oedd deud dach chi ddim yn colli urddas drwy newid eich meddyliau dach chi'n ennill urddas drwy fod yn ôl a a cadw at eich addewid gwreiddiol yym a dyna naeth ond doedden nhw ddim yn argyhoeddig i- argyhoeddiedig o gwbwl bod nhw wedi llwyddo pan nathon nhw adel yym doedden nhw ddim do- dwi'm yn meddwl oedden nhw'n gwbod un ffor neu'r llall sut oedd i mynd. Yym, ond mi synnwyd nhw wedyn bod nhw wedi bod mor llwyddiannus.
Wrth gwrs, y gofid oedd na fydde yna ddim digon o dalen, ynde fe? A ddim digon o actorion i gyflawni'r hyn oedd ei angen ar gyfer sianel fel hyn. Mi oedd, yn, yn sicr, mi oedd 'na, mi oedd 'na bryderon, a mi oedd hynny'n cael ei leisio dro ar ôl tro yn, yn, yn yr pwyllgor, yn y y trafodaethau pwyllgor dethol, mi oedd hwnnw'n un o'r argymhellion oedden nhw wedi wneud, oedd sôn pa mor hyderus oedden nhw ynglyn â'r ffaith na ellid cynnal y nifer o oriau. Ond dwi'n meddwl fe, fe ddangoswyd yn sydyn iawn um, bod hynny'n bod hynny'n gwbl uh, yn groes i'r gwir. Um, ac yn, nid, nid yn unig efo hynny, ond o ran talent, nid yn unig talent actio a chyflwyno, ond hefyd talent cynhyrchu. Achos mi oedd um, y BBC wrth gwrs yn, yn mynd i fod yn darparu deg awr yn rhagor yn ddim um, i esbyd yr trwy'r um, arian y drwydded. Mi fydde um, Esbydrell wedyn yn, gweth, yn prynu um, rhaglenni gan HTV um, ac mi oedd na drafod ai 7 awr a 3 chwarter neu 9 awr y bydden nhw yn ei prynu ond mi oedd hynny'n rhan o'r trafodaethau cytundebol mi rhynthyn nhw. A wedyn mi oedd na wrth gwrs ogle wedyn, uh, uh, uh, um, mi oedd uh, tua rhwng un a hiragan a dwy wedi gynoriau disgwyl i ysbrydreth cychod y llety gyda hi. Felly mi oedd na Mi oedd 'na fwlch yn fanna. Wedyn dyna lle ddechreuodd yr cynhyrchwyr annibynnol yy annibynnol a mi ddangosodd yn sydyn iawn yym bod 'na dalent, bo' 'na awydd, bod yna unigolion oedd yn awyddus i adael swyddi yy yn yn y gorfforaeth ac yn HTV er mwyn sefydlu cwmni eu hunain. Pobl falle nad oedd yn ymwneud â gweithredu neu'n uniongyrchol cyn hynny yn yn yn ddynion busnes yn penderfynu bo' nhw yn awydd mynd ati i ffurfio cwmnïe. Yym, ac mi mi ddigwyddodd hynny yn yn gymharol sydyn, a mi mi ffrwydrodd y sector hynny. Yym, ond fydde hynny ddim wedi digwydd i'r un un gradded petai'r rhaglenni ddim yn wedi cael eu dosbarthu ar draws ddwy sianel. Yn sicr, mi fydde fo wedi bod yn yn llawer mwy anodd yym i'r cynrychiol annibynnol ei ddatblygu yn yr un un ffordd.
Ond oedd 'na hefyd, mae'n rhaid diolch i HTV a'i a'i hagwedd nhw bod y cynyrchwyr annibynnol wedi wedi ffrwydro ac wedi cael y cyfle. Achos oedd 'na hyder, yn doedd e? Oedd 'na, oedd 'na ddiffyg hyder yn y bydder ac yn y clwyr annibynnol yma yn cwrdd â'r safone disgwyliedig. Ond wrth gwrs oedd HTV wedi llusgo'u traed ac o'n nhw ddim yn barod ar gyfer y lansiad, oedd 'na ddim rhaglenni HTV ar gyfer y lansiad.
Doedd 'na ddim llaw- yy doedden nhw ddim 'di cael digon. Mi oedd 'na rhai rhaglenni wedi cynhyrchu ond doedd 'na ddim digon o raglenni yym o ran stoc wrth gefn yym wedi cael eu cynhyrchu oherwydd yr oedi fuodd 'na. Fuodd fuodd trafodaethau HTV yn mynd ymlaen o yym os cofi- o Ionawr 1981 pan gafwyd cyfarfod cynta'r awdurdod hyd at s- arwyddo'r cytundeb yn Ebrill, Mai 1982. Felly mi gymodd hi flwyddyn a mwy iddyn nhw ddod i gytundeb ac yn y cyfnod yna wrth gwrs mi oedd 'na reidrwydd i Eiryn a Dan Williams, bachgen hyn y hyn y rhaglenni cynta Ysbydra, i ddechrau cael stop y rhaglenni wrth gefn, achos mi bydde mae'n am, mae'n rhaid o'n hosib iddyn nhw ddarlledu popeth yn, yn, yn, yn, yn, y, yn y 22 oriau yna, fydde, doedd o ddim yn bosib. Felly oedd rhaid cael y stop enfawr mewn rhaglenni wrth gefn er mwyn i'r gwasanaeth bod a, a digon o, o, o, o, o raglenni i'w dangos. Ac felly, um, mi oedd hi'n an, anorfod i ryw raddau, er, achos bod HTV wedi gwisgo Cyn falle hysbyg HTV ein bod esgydrau tai HTV rhyngthyn nhw wedi wedi methu dod i gytundeb a bod 'na list o traed wedi bod oherwydd hynny. Mi oedd yn rhaid wedyn i esgydrau droi at bobl eraill er mwyn cynhyrchu'r rhaglenni achos dim ond deg awr y galle yym yy mi oedd fy hys- yym esgydrau yn gallu derbyn gan y yym bbc am ddim ac felly mi oedd rhaid troi i i lefydd eraill am raglenni ac wedyn dyna lle 'da chi'n gweld mi oedd 'na rywfaint hefyd o annog, felly dydyn ni yn mynd ymlaen i o dies fedra pobl fatha Eirin yn annog pro- profiadol o'r gorfforaeth ac o HTB i fynd ati i sefydlu eu cwmni eu hunain ac yn eu hannog nhw i i i fentro yym a ac yn ac yn os oedd gennyn nhw syniadau da ac oedden nhw ddim yn cael comisiwn ac felly mi mi lwyddwyd i wneud hynny ond oherwydd y diffygion yna o ran Yy yym o ran y sefydlu cytundeb gyda HCD mi fuodd 'na... D- doedd 'na ddim digon o raglenni o'r gefn ac wedyn yn mis Mawrth 1983 mi fuodd 'na ddechrau yr ail ddarlledu yn gynnar iawn yn hanes y sianel yym a mi mi fuodd hynny yn yn fwy na chymrydedd yym a mi gafodd effaith hefyd ar y ffigyrau gwyliau gymharol gynnar yn yr hanes. Wel, wel. Dyna sy'n digwydd ar hyn o bryd, ynde? Ie, yy, ond wrth gwrs doedd y berthynas ers pedwar deg, er y bod nhw'n yn annog cynulleidfa annibynnol a a a diolch byth wrth gwrs wrth gwrs dyna beth yw'r yy dyna beth y- yw un o fendithion ers pedwar deg ydi creu diwydiant yy yy teledu ynde yng Nghymru ond doedd y berthynas ddim yn iach bob tro yy nag oedd yy a yy Ie, mae rhai dyfynnu'r yym achos Madam Wen, un o'r gynulleidfaoedd fwyaf drwg enwog yn hanes S4C. Beth ddau dy le te nawr? Yym mi fuodd o o gorwario yym yn y bôn a dwi'n meddwl diffyg profiad falle yym a'r yym diffyg cytundeb cadarn falle gyda'r bwrdd ffilmie yym er mwyn yn cael yym rha- yy ffilm ar garth cyllideb ac felly mi mi mi gafwyd mi cafwyd lot o drafferthion efo yy mi oedd y cyllideb yn mi oedd yr mi wnaeth yr hud fynd yy yn gynyddu a mi wnaeth y gyllideb fynd yn llawer uwch nag oedd hi wedi yym 'i rhagweld yym ond mi oedd yym mi gafwyd cyngor gan yym Bwrdd Ffilmiau yn Iwerddon yn yn deud bod bod rhaid cario mlaen i fuddsoddi ynddi. Wrth gwrs un o'r pethe dwi'n gofio'n iawn yy ydi ch'mod O- o- o- o- odi yn yn... A falle bod hwn yn anecdote a dim yn yy yn dim yn ffaith yym neu yn ffaith lled-gywir falle bod HTV wedi adeiladu Croes Cwrlws ar gefen S4C a bod cynhyrchwyr annibynnol yn dreifo eu Porches a'u Mercedes lawr a lan yr A470 oherwydd S4C. Yym yn syml, oedd 'na fwy o arian yn troi o gwmpas darlledu Cymraeg, mae hynny'n wir, ond wedyn, Mi fyddwch chi'n disgwyl hynny ryw raddau hefyd oherwydd yr bod 'na bod 'na fwy o raglenni'n cael eu cynhyrchu. Mi oedd... mae fe wedi cynyddu o bymtheg awr i yym i ddwy awr ar hugain yym o oriau o ddarlledu. Felly mi mi oedd 'na fwy o arian yn sicr yn troi. Yym ond mi oedd mi oedd adeiladu Croes Pwrlwys yn gwbl angenrheidiol er mwyn yym ehangu ar y math o raglenni oedd HDD yn eu cynhyrchu ar gyfer Ysbyty Dref. Achos mi oedd y mi oedden nhw wrth gwrs yn cynhyrchu rywbeth fatha saith awr a hanner yn ei stiwdio ym Mhontana, ond m- dim ond nifer fach neu nifer gyfyngedig o ran genre oedd yn modd iddyn nhw wneud yn Mhontana oherwydd y y cyfyngiad ar y gofod. Ac felly yn sicr mi oedd, er mwyn gallu ymestyn ar y ddarpariaeth, cynnig math gwahanol o raglenni, achos mi oedd 'na gwynion yn ystod yr yr trafodaethau seneddol bod 'na lot fawr o raglenni Pennau'n Siarad Yym Dafydd Eil yn uno efo'n cwyno am hynny, a falle bod o wedi ymddangos mewn sawl un ohonyn nhw, yym bod yym bod yr yym... bod 'na lot fawr o'r math yna o raglenni a dim digon o amrywiaeth o ran genre. Felly er mwyn cael sianel oedd yn amrywiol o ran ei chynnwys, yn ansicr mi oedd angen adeiladu croes cyfrwys ac mi oedd angen yr cyfleusterau newydd yna yy yn sicr ar gyfer ymestyn a cael gwasanaeth amrywiol fod o'n cadw cynulleidfa, achos dyna oedd y bwriad wrth gwrs. yym efo yym sefyll- yy yy achos bod gennym ni lle dair blynedd yma i gynnwys buddiant y dair blynedd 'na i brofi 'i hun, yna mi oedd rhaid dangos bod 'na gynulleidfa, mi oedd rhaid dangos bod 'na awydd, bod 'na ddarpariaeth safonol, ac felly doeddech chi ddim yn gallu gwneud hynny falle ar yr ar yr un un math o amrywiaeth oedd wedi bod yym hyd at yym 1992, felly mi oedd angen y cyfleusterau ychwanegol 'ma, mi oedd angen barcud, mi oedd angen closed borders. er mwyn yym diwallu'r angen yna o'dd angen i i ni i i esbydol brofi yr angen am y sianel a dangos y bod yn gweithio.
Os sylwch chi ar glawr y y y gyfrol yma yy sef logo S pedwar Ec i ddachre yy Wales pedwar Cymru yy a ac Owen Edwards yy wedi derbyn y logo o- o' 'na o' 'na gryn ddadlen do'dd e ynglyn â'r logo yma.
Mi oedd mi yn wreiddiol achos mi benderfynwyd cynnal cystadleuaeth i ddechrau er mwyn gofyn i gyhoedd Cymru i lunio logo ac oedd hyn yn y cyfnod cyn i Esbydrec gael unrhyw warant o faint o arian fyddai ar gael ond wedyn unwaith iddyn nhw gael y gwarant a'r arian mi aethon nhw at gwmni o Lundain o'r enw Robertson Lamb y Name

ymateb chwyrn, yn enwedig gan Gymdeithas yr Iaith, yym yn yn yn teimlo bod o yn yn yn yn cyfaddawdu falle gormod i'r di-Gymraeg. Yym ac felly mi gafwyd lo- lot fawr o o yym yy o o yn enwedig mewn mewn rhyw Eisteddfod oedd o dwi yy dwi'n cofio nhw'n yn o'dd 'na lot fawr o brotestio ynglŷn â hynny a ag anghytuno. Ie, o'dd Angharad Tomos, yy Cymdeithas yr Iaith yn dweud logo sydd yn cyfleu delwedd a delwedd gyfaddawdus ddwyieithog hollol anfoddhaol, tuedd afiach iawn yw honno sy'n ceisio ennill gelynion y sianel drwy gynnig digon o Saesneg. Dyna beth yw sianel Gwngwrel yn wir. Ac Owen Edwards yn yn ateb, Un cyfle gawn ni, gobeithio y byddwn ni fel Cymry Cymraeg yn ymwrthod â'r demtasiwn sy'n dod mor hawdd i ni i ymrannu ac ymgegru. A 'na bethe tragwyddol bwysicach na hwn. Ie. A a wedyn y perthynas yym S4C a Channel 4. Yy oedd hi'n berthynas iach a diolch i Owen Edwards a phennaeth yy Channel 4 sef Jeremy Isaacs oedd y ddau'n nabod ei gilydd wrth gwrs yn dda ac yn yy cyd-weithio'n dda ac mae 'na 'da ni yy ma' 'da ni yy ddyled i wi'n credu Jeremy Isaacs am hyn yn does? Yn sicr, mae, mi oedd y perthynas, mi oedd nhw wedi cyfarfod, oedd, mi oedd y gyfarfod am y tro cyntaf yn um, y gwyl ffilm, um, gel, ffilmiau Geltaidd yn Harlech yn 1981. A, um, ond mi oedd gen nhw gefndir tebyg iawn i'w gilydd, mi oedd nhw wedi, y ddau wedi gweithio i Granada, felly mi ddoth nhw'n ffrindiau da iawn yn sydyn iawn, um, ac mi oedd nhw'n yn ffrindiau um, um, am oes, um, mae um, i deithio Jeremy Isaacs o anghenion Lloegr lle mae o'n byw ar fws a thr- a thrên a char am am fwy nag un diwrnod dwi'n meddwl er mwyn cyrraedd angladd yym Owen ac yym ma' nw m- mi oedden nhw'n ffrindiau agos iawn ac mi oedd mi oedd hynny'n golygu bu- m- bod y berthynas yn rhwydd iawn achos wrth gwrs mi oedd Escadrak i ryw radde yn yn mi- y fformiwla ariannu ar gyfer yym Escadrak a Channel 4 ar y pryd oedd bod 'na yym lefi ar yym yr arian hysbysebu oedd yym ITV yn ei yym gasglu, achos ITV oedd yn gwerthu y gofod hysbysebu ar Channel 4 ac Espadra. Yym ac felly trwy ITV oedd yr arian yym yn i Channel 4 Espadra yn dod. Ond mi fydde Espadra ac wrth gwrs yn costio mwy na fydde HTV yn gallu gasglu mewn arian hysbysebu ar gyfer Espadra. Ac felly mi fydde 'na rywfaint o arian yn dod o'r arian oedd yn cael ei gasglu yn Lloegr er mwyn gwerthu hysbysebion ar Channel 4. Yym, ond fuodd 'na ddim erioed ymgeplu yn hynny. Mi oedd 'na gytundeb na wytheg y cant y bydde Llanwchwr yn ei gael a deugain y cant o'r arian hwnnw y bydde Llanwchwr yn ei gael, a mi lynwyd at hynny yn ystod y cyfnod prawf, yn gymharol gyson. Yym, doedd hynny ddim yn golygu bod nhw pawb yn cael arian, yym, yr arian oedden nhw'n gofyn amdano fo, ond mi oedd 'na, mi oedd 'na raniad teg yn hynny o beth. Yym, a mi oedd, yym, Mi oedd y berthynas rhwng um, Jeremy Isaacs a Rowan yn golygu nes oedd na unrhyw drafferthion yn codi oherwydd y math o raglenni falle oedd Channel 4 yn ei ddarlledu ac wedyn oedd S4C um, yn, um, yn ei hail ddarlledu nhw achos mi oedd S4C Channel 4 wrth gwrs yn, yn darlledu cynnwys llawer mwy um, cerfeiddiol, ie, dyna di'r gair, um, um, na esbydrec falle. Ac felly, os oedd unrhyw broblem yn codi gyda'r er, er rhaglenni, mi oedd, um, mi oedd esbydrec yn gallu codi'r ffôn a jyst cael gair o Jeremy ac mi oedd pethau'n cael ei sortio. Os oedd 'na unrhyw broblemau, yr yr un yym peth arall wnaeth yym Channel 4 wneud oedd peidio codi am y rhaglenni oedd yym yy Saesneg Channel 4 oedd yn cael eu dangos ar S4C. Mi oedd hynny oherwydd fe gytunwyd ar yr egwyddor o yym yy once around the transmitters maen nhw'n defnyddio fo, sydd yn egwyddor sydd yn bodoli ers cyfnod ITV lle mae'r rhaglen yn gallu cael ei darlledu mewn ardal wahanol ar amser gwahanol heb gael costau ychwanegol yn rhan ohoni. Yym ac felly mi oedd g- a mi oedd cytundebau Channel 4 yn allweddol ar gyfer hynny achos mi fydde Channel 4 wedi gallu geisio hawlio mwy o arian yym am eu rhaglenni ond nathon nhw ddim.
Wel yy Dilgwn Dewi yy 1982 yndyfe ar y lansiad yy beth oedd yr ymateb?
Mi oedd 'na ymateb da iawn yym yn yr yn y wasg yn sicr yym i yym i lansiad S4C yr lansiad lle nathon nhw ddangos clip sydyn o Superted. a mi ddangosir clipiau o amryfal raglenni yym a mi yy Super Tech gymmodd y sylw i gyd yym a bod yn onest yym mi yy y bwriad o lansiad yn ôl yym yn ôl Esbydwrach oedd ceisio cael gwared ar unrhyw fath o anwybodaeth oedd 'na ynglyn â'r sianel achos mi oedd 'na anwybodaeth arfoesol cyn yym i'r sianel ddechrau darlledu ynglyn â be oedd y sianel yn yn mynd i wneud, mi oedd 'na rhai pobl yn disgwyl bod hi'n mynd i fod yn sianel gyfan gwbl Gymraeg, mi oedd 'na bobl eraill yn yn yym yn cam ddefnyddio... Mi oedd y wasg yn Lloegr yn sicr yn cam ddefnyddio yy byrddod yn galw Esbydwraeth yn SC4 mewn erthygl y Papur Newydd, brif o blith am ryw reswm. Yym felly mi oedd 'na mi oedd 'na ac ac oherwydd bod ymateb y wasg yn mynd i fod yn allweddol falle o ran yym sut fydde y wa- yr sianel yn cael ei ddehongli falle gan wleidyddion yn San Steffan, mi oedd y y sianel yn sicr yn meddwl bod hi'n bwysig iawn lansio cael y wybodaeth gywir allan yna am amdani yym i er mwyn sicrhau bod bod pawb yn yn deall i- be' oedd 'i bwriad hi a be' fydde yn yn ymddangos ar yr awyr yym yn mis Tachwedd yym un naw wyth dau. Yn Super Ted yn sicr ma' 'na mi o'dd 'na erthygle ar erthygle ar erthygle yym yn yn yn sôn a- sôn am Super Ted a hynny a'th ar ar bryd nifer fawr o newyddiadurwyr. Achos mi mi o'dd yy swyddogion Esbid o Rec mae'n debyg, yym, am gyfleu, yndyfe, nad fydde'r sianel ddim yn fanatical fringe of hymn-singing Anglophobes. A, yy, yr hyn mae'n rhaid i fi ddweud ydi, chimod, cyn darllen y gyfrol yma Aer Lain, wir, o'n i ddim yn sylweddoli y gwaith caled a'th, a dwi'm yn credu bo' ni'n gwerthfawrogi yr hyn wnaeth bobl fel Owen Edwards ac Eiryn Ogwen Williams ac oedd Ronnie Daniel a, a'r rhein i gyd, i gael y sianel ar yr awyr, yy, ch'mod, Byd Go Dewi, 1982. Oedd e'n anhygoel. Yy mi oedd yr yym ie mi oedd yr yym yy yr yr yr ymdrech yn anhygoel achos prin ddeunaw mis oedd 'na rhwng penodi Owen ag Eiryn ac nes i dechrau ar y gwaith go iawn a wedyn darllen thi yn yn Tachwedd yn 1982. Ac felly, yym, mi oedd... a mi oedd 'na waith aruthrol yn mynd ymlaen, ac mi oedd goronwy Daniel yn un oedd yn yn gweithio yn galed, galed iawn. Yym, ma' ma' sawl un o aelodau'r awdurdod yn cofio amdano fo yn... Yym, mi oedd geno... doedd geno fo ddim unrhyw fath o syniad o be oedd worth w- yym fatha yym work ethic pawb arall. Oedd geno fo'i eth- yw 'i 'i batrwm ei hun, ac un oedd o'n dod i mewn i'r gwaith am Wrth fatha pedwar neu pump o'r gloch dod mewn i Esbydwrth amser pedwar pump o gloch a mi oedd o'n mynd ymlaen am orie ac yn disgwyl i bawb arall aros er bod nhw wedi bod allan i gwaith ers naw y bore ac mi oedd o'n gweithio orie maith a mi nath yr awdurdod hefyd weithio orie maethion yym yn paratoi a mi oedd i mi oedd i cyfarfodydd nhw yn gyfarfodydd anghyffredin iawn mi oedden nhw'n cwrdd am benwythnose yn rh- yn rheolaidd iawn yn ystod y cyfnod paratoi yn treulio deuddydd cyfan a dwi'n, dych ch'bod, ddim yn gwneud yn gwneud gwaith awdurdod am ddwy awr ac wedyn yn mynd ymlaen i wneud rhywbeth arall, ond mi oedden nhw'n gweithio trwy dydd Sadwrn a'r rhan fwyaf dydd Sul, yym yn gweithio, yn yn cael cyfarfodydd, yn trin a thrafod polisïau, yym sefydlu patrymau, yym ymgynghori a phethe felly. Mi oedd 'na gymaint i feddwl amdano fo, achos ma' rhaid cofio, doedd 'na ddim ryw fath o batrwm, achos mi oedd cy- S4C a Channel 4 yn dechrau ar batrwm cwbl newydd, mi oedden nhw yn doedden nhw'm yn cynhyrchu unrhyw beth eu hunain, oedd y bbc wrth gwrs ac ITV yn cynhyrchu eu rhaglenni hunain, prin iawn oedd y cynhyrchwyr annibynnol yym wedi bod hyd at y pwynt yna, wedyn pan oedd yym pan o- pan oedd Ysgol Ddrac y Channel 4 yn dechrau, d- doedd na'm patrwm iddyn nhw ddilyn i ryw radde', mi raid iddyn nhw ffeindio a torri cwys eu hunain, ac felly mi oedd hynny'n golygu bod y y gwaith i ryw radde' yn yn fwy o faint yym yym nag y bydde fo wedi bod fel arall. Yym. petai 'na batrwm y bydden nhw wedi gallu i i ddilyn. Felly mi oedd mi oedd yr ch'mo' mi oedd... Ma'r gwaith, ma' ma' ma' meddwl am y gwaith, achos mi oedden nhw hefyd yn gweithio mewn swyddfa, mi fuon nhw am gyfnod efo'r IBA yn yn yn yy ar yym s- yym stryd yym yy Santes Fair yn yng Nghaerdydd am gyfnod tan iddyn nhw yym gael y y gofod yn yng Ngerddi Sophia. Ond am gyfnod mi fuodd y staff yn fynno yn gweithio dan amgylchiade adeiladu hefyd, felly mi oedden nhw Mae, mae gennych chi'r pwysau aruthrol 'ma o gyflawni pethe. Gwaith adeiladu yn mynd ymlaen hefyd, felly mi oedd, mi oedd o'n, mi oedd y pwysau yn aruthrol. Ac mi oedd rhywun fatha Owen hefyd yn, yn mynd ati i um, fynd i gymaint o gyfarfodydd um, i wneud anerchiadau um, mewn pob math o gyfarfodydd a um, pwyllgorau gwahanol er mwyn lledaenu'r neges. Mae yna um, Ffoldr o areithiau o ddod i gwneud, a maen nhw mewn llefydd mor amrywiol a Chymdeithas Prifathrawon y Gymraeg i Ferched y Wawr, i Glwb Busnes, a mewn, mewn amrywiol ar, ardaloedd. Felly mi oedd o, mi oedd o'n cenhadu bron iawn i ddiddiwedd um, ar, ar, ar ran y sianel hefyd. A felly mi oedd, mi oedd yr ymdrech yn arwrol, yn sicr, achos, chi'n gwybod, deunaw mis hynny'n prin cym- fi 'di cymryd deunaw fi 'di ca'l y cyfrol 'ma allan. Felly ma' deunaw mis yn m- ma'n ma'n methu meddwl ai faint o bwyse fydden i 'di bod o dano fo er mwyn trio dechre darlledu.
Wrth gwrs o'dd y corff 'ma, yr awdurdod yy yn arbennig hefyd yndoedd? Yy ac yn unigryw.
Oedd ac yn yn cwmpasu faint o bartnerieth oedd Asbydr Ac yn y yn y cyfnod cynnar yna achos yr o- yr aelode oedd Yym Goronwy Daniel, fath o Cadeirydd, Alun Roberts oedd yn yn yn yy o'r GDC, Glyn Tegay Hughes yym oedd wedi bod efo'r GDC yym ond bellach ar fwrdd Channel 4. Wedyn oedd gennych chi aelod o'r IBA hefyd, mi fuodd 'na sawl eirian newydd yn gyf- yn yn yr cyfnod yym a wedyn Huw Morris Jones yn gyflwr byr ar y cychwyn. Yym a wedyn mi oedd yym Ken Jones hefyd yym yn ddyn busnes, felly fo oedd yr unig un oedd heb gysylltiad uniongyrchol gyda darlledu. Felly oedden nhw'n griw bach iawn, um, ond yn griw gweithgar, um, ac yn griw oedd yn, um, yn sicr yn, wedi trwytho maes darlledu. Ac o feddwl am y cyfnod byr oedd gen nhw i um, sefydlu, mi oedd cael yr unigolion hynna yn rhan o'r awdurdod yn sicrhau chwarae teg o fewn y sefydliadau eraill i ryw raddau. Felly mi oedd gen nhw genhadon i ryw raddau o awdurdod ac yym Esbjerg mewn sefydliadau eraill, felly os oedd angen rhoi trefn ar ryw fath... ryw agwedd o berthynas efo'r bbc mi feddalwn yn gallu mynd i'r afael â hynny a a a wedyn yr un un peth gyda Glyn Tŷ Gay Hughes efo Channel 4. Felly mi oedd yr... mi oedden nhw i gyd... mi oedd yr unigolion yn yn bwysig iawn, mi oedd y personoliaethau yna'n bwysig iawn ar gyfer dwi'n meddwl be luniwyd a be yym be gafwyd yn y diwedd. Ac ar ddiwedd y tair blynedd wedyn o arbrawf, doedd 'na ddim, doedd 'na ddim dadle o gwbl, nag oedd? O- oedd hynna'n sioc i bobl? Yy nad o- achos oedd yr arolwg, oedd popeth yy yn hunky-dory fel 'se ni'n dweud? Dwi'n meddwl bod hynny'n... Mi oedd, mi oedd yr arolwg yn, yn, yn rhywfaint o, um, o fait FNP i ryw raddau, ond mi oedd hynny nid oherwydd bod, um, bod hynny'n syndod, ond bod hynny achos bod Esbydref wedi gwneud cymaint i wreiddio'i hun fatha sefydliad na fyddai modd cael gwared arni i ryw raddau. Um, mi oedd... Um, mi oedd y gweithgareddau yma gyda pethau fatha Superted a'r holl yn yr daith ôl hynny, dach chi'n gwybod, yr cyhoeddiadau, yym, llyfrau, yr yym siartiau taldra oedd yn cael eu cynhyrchu gan gwmnïau yng ngorllewin Nghymru, yr eirth oedd yn cael eu cynhyrchu a'i gwerthu ar faes y Steddfod. Dach chimod, mi oedd hwnna i gyd yn rhan o strategaeth yym bwrpasol, dwi'n meddwl, o'r hyn dwi'n gallu dda- yy o ddarganfod ydi mai strategaeth Bronwy Daniel oedd hi i wreiddio Ysbydd Rec. nid fatha jyst sefydliad darlledu, ond fatha rhywbeth oedd yn ynghlwm yng ngwyngliad Cymru ryw raddau. Mi oedd o wedi sbarduno busnesau eraill, mi oedd o wedi sbarduno diwydiannau eraill, mi oedd o wedi... mi... mi... mi fyddech chi wedi bod yn gymaint o hynny'n fwy yn anos i gael gwared ar S4C heb gael effaith economaidd ehangach ar ddiwydiannau oedd wedi dechrau sefydlu, wedi dechrau yym fatha diwydiant animeiddio yn y Bae. yym diwydiant cynhyrchu nwyddau, yym felly a felly mi oedd o wedi mi oedd o wedi creu diwylliant a diwydiant ar yr un un pryd ac wedyn pan ddaeth hi'n gyfnod adolygu yym mi oedd y ffigyrau gwyliau'n gymharol iach i- yym ond mi oedd mi oedd y gwreiddio 'na wedi bod yn gwbl allweddol ac mi oedd y Llywodraeth wedi i ddechrau wedi Wyt ti'n wedi gofyn i Ysgol Jac, wel, ydych chi eisiau jyst cael rhyw adolygiad bychan mewnol, achos oedden nhw wedi jyst derbyn yr holl beth yn llwyr, yym, ac mi oedd Ysgol Jac wedi deud, na, dan ni eisiau adolygiad cyhoeddus, achos dach ni, dan ni'm eisiau bod ymhen yn blynyddoedd bod pobl yn gallu edrych ar yr adolygiad a cwestiynu'r peth. Ac felly mi gafwyd adolygiad cyhoeddus, ond prin iawn oedd y sylw iddo fo yn yr San Steffan a yn yym ar lawr Sir Cyffredin, dyma'r Mi gawn ni jyst frawddeg bron yn deud yn bendant ch'mod ma' nhw wedi pasio'r adolygiad dyna ni atgoffa chi am am am y dyfodol. Ond felly mi oedd mi oedd o'n rywfaint o ond mi oedd hynny oherwydd y gwaith aruthrol a wnaed yn yy achos mi fydde mi fydde pethe ni wedi gallu bod yn gwbl wahanol petai'r gwreiddiau 'na ddim yn digwydd, petai yym petai nhw ddim wedi mynd ati i gynhyrchu, i gynhy-, i greu sianel yym oedd yn yn llawer rhy anodd i ddatgymalu. Ac ma', os dach chi'n edrych yn ôl ar y frwydr ac yn edrych yn ôl ar yym y trafodaethau fuodd yym ar ôl bygythiad ymchwil Gwynfor Evans, mi mi gynigiwyd i Gwynfor yym yn ystod y trafodaethau yna pan oedden nhw'n trio ei annog i beidio ymplygio yym wel, wnawn ni roid y praw- y yr cynllun dwy sianel 'ma ar ar brawf am flwyddyn a wedyn os 'di o ddim yn gweithio, O'n i wedyn drio'i sefydlu sianel. Mi ddudodd Gwynfor na ac mi oedd hynny'n hirben iawn achos mi oedd hynny'n dango- mi oedd o'n mi oedd o'n sylweddoli unwaith mae patrwm darlledu'n cael ei sefydlu anodd iawn ydi i chwalu fo ac felly pan wnaed yr yym y y tro pedol i ryw raddau a a cynnig sianel am ddau blynedd a wedyn ei hadolygu hi mi oedd hynny yn yn yn fendith mawr.
Y y paragraff ola yn y llyfr yy yn dweud be yy cyn lleied o ymchwil academedd a dadansoddol sy wedi cael ei wneud ar Asgwrn yr Egg dros y tri degawd diwetha, ymddengys y bu tawelwch llethol ynglŷn â nifer o weithgareddau'r sianel oherwydd ofn cynhenid lle beirniadaeth hall neu ddadansoddiad anffafriol arwain at beryglu i bodolaeth. Cael tawelwch hefyd, meddech chi, ymysg y sector ddarlledu ac ymysg y cynhyrchwyr, a hynny oherwydd y pryder y bydde beirniadu'n gyhoeddus unrhyw agwedd ar y sianel yn arwain at beryglu bywoliaeth a diddymu cyfleoedd am gomisiynau yn y dyfodol. Dengys yr astudiaeth hon fod modd dysgu gwersi o hanes cyfoethog y sianel, a gobeithir y bydd hynny'n ysgogiad pellach i ragor o astudiaethau trylwyr o gryfderau a gwendidau cyfredol a hanesyddol y Sianel gan ddarparu dealltwriaeth lawn o'r gwasanaeth a daed gyda sefydlu Sianel 4 Cymru ym 1981 a'r ddarpariaeth sydd bellach o dan fygythiad. Ie, mae hwnna'n ddweud mowr, Elain, yn dydi?
Yym dwi'n meddwl achos ch'mod hon ydy'r gyfrol gynta' ar SPJ, dyw hyn ddim synnu i fi i ryw radde'. Yym dwi yn teimlo bod angen i ni, ma' 'na, ma' hyn yn gyfrifoldeb arnon ni fatha academyddion sydd yn ho- edrych ar y cyfrynge i i fod i i i fod, 'da ni'n 'da ni'n griw bychan, dyna 'di'r dyna 'di'r broblem, 'da ni'n griw bychan o ran academyddion cyfrynge, haneswyr cyfrynge, a wedyn ch'mod hon ydy'r gy- y gyfrol gynta' sydd yn edrych ar SPJ. Ond dwi yn teimlo falle bo' ni wedi... Dan ni ddim wedi edrych arnyn nhw'n ddigonol. Dwi'n meddwl, dach chibod, mi fuodd yym chibod mi fuodd farw yym Joe Wil- yy Joe Roberts yn ddiweddar ac dach chibod un o'r pethe dwi'n gwestiynu amdano fo yn y gyfrol yma nad o'dd gen i fwy o gyfle i edrych ar raglenni yym dach chibod astudiaeth hanesyddol sefydliadol ydy hon yn ei hanfod. Yym, mae mae unrhyw drafodaeth o raglenni yn deillio o beth sydd wedi codi mewn trafodaethau awdurdod neu pwyllgor- yy mewn pwyllgorau. Ac felly, dydy hi ddim yn ddadansoddiad o raglenni, a prin iawn ydy rhagle- yy ydy'r yym astudiaethau 'na sydd yn a- yn astudio rhaglenni, prin iawn ydy'r yym... Dw i'n meddwl bro- bron bod 'na gyfrol arall i ryw raddau yym i sy i edrych ar y cyfnod yma, i edrych be oedd y portread o Gymru yym gan y bbc, be oedd y portread o Gymru gan y cynhyrchwyr annibynnol, be oedd y portread o Gymru gan HTV yn y cyfnod yma. Felly bron iawn, mae 'na gyfrol arall yn fan'na. Ond dim, chibod, tair blynedd neu pedwar blynedd mae'r gyfrol yma'n edrych arni, mae 'na dri degawd arall o o waith esgdrech yym y gellid diastudio. A dwi'n teimlo, a dych chibod, pan wre- sgwennes i'r astudiaeth yn wreiddiol, mi oedd esgdrech yn yn dych chibod yn mynd, yy oedd hi 2010 ac mi oedd hi'n cael blwyddyn anodd iawn. yym efo'r atodiad oedd wedi bod yn y yn y gyllideb ac yn sicr mae'n mae'n dal yn y yn ymwneud â yr trafferthion sydd wedi codi yn y sgil hynny a a a'r a'r diffyg ariannol sydd wedi bod yn gysyn- gyson ers hynny. Felly dwi'n tei- ac o'n i'n teim- o'n i'n teimlo ar y pryd bod diffyg dealltwriaeth yn San Steffan yym ac yym ymysg gwleidyddion wedi bod yn rhan falle o'r rheswm pam bod Esbydrec wedi cael triniaeth mor hallt yym yn y cyfnod hwnnw. Yym ond wedyn d- ma' hynny'n anodd wrth gwrs yng Nghymru dydi? Dan ni'n dan ni'n gallu bod yn lot rhy polite gyda'n gilydd yym yym ond dwi'n meddwl bod 'na, wel dwi'n sicr yn awyddus i weld academyddion eraill yn ymwneud â hanes Escudref, yn ymwneud â cynnyrch Escudref hefyd ac yn yn rhoi yym ei llawn haeddiant iddi o ran sylw achos mae'n hei- ma' ma'r gwaith aruthrol sydd 'di gwneud, ma'r rhaglenni amrywiol iawn sydd 'di cael eu cynhyrchu, maen nhw'n haeddu sylw, yym maen nhw'n haeddu sylw, maen nhw'n haeddu dadansoddiad. Yym, felly, dyna, dyna, fi'n gobeithio, dyna be o'n i'n obeithio um, gyda'r um, gyda'r brawddeg ola yna, bod ni'n bod, bod o'n rhywfaint o alwad ar, ar eraill i, i ymwneud â'r, ar maes.